Hlan ah a biapi cemmi cu kan Hakha khualipi Chinram khualipi runvennak ca hin zeitindah mipi nih thazaang kan chuah lai khualipi timi hi zeidah si timi hi mahte tawi tein minute pasarih tein ka chim ta lai mah cu khaw in cun ka ngol lai i nan duhmi ning deuh in ka kal ṭhan te lai mu Chin miphun hi Chin ram kan nei i miphun pakhat kan si i hlan lio ah mah le pengtlang tribal leader nih pengtlang nih hruai deuh in kan rak um nain kanmah kan ram te kan Chin ram te hi he tiah a rak veng vemi kan si i ral phunphun vawlei ralpi ah Mirang zong nih British Empire a uktu pawl zong nan rak kan kai ho an kan tuk ve ral cu kan rak ing lengmang ve kanmah nih ralmi va thawh hnawh lo zongah kan umnak tein hong kan tukmi hi kan rak tuar lengmang i ram pakhat ah khulupi timi hi zeitluk in dah biapit timi cu nanmah te cio in risat tu te tana zong tuah lo nan thei ko lai i kan Baibal hmanh ah Jerusalem zeitluk in tlabipi amah ruang Jerusalem ruang hin kum thong zeizat dah ral a thawh cang vawleicung ralpi pahnihnak a thawh lio ah he tiah an khulupi an ven cio banabia England London nih a tuarmi te hna a fah khawh ning an khulupi a tluk bak ahcun an khua kha tluk le khulupi le ram le khulupi hi zeitindah ai peh ti ahcun a hat a si a thinlung lakpiak bantuk a si khulupi a tu ah kawl ralkap kan tei lomi khi nepi raw khi kan kho hna lo cu a hat an tlaih cucaah Nepido khi kan lak ahcun ralkap khi kan lak cang a dih ko khikhi an nunnak an thazaang dihlak an ven lai atu Ukraine kan hmu kif an ven cuahmah an kulapi kif zei ruangah khika zawn ah khin doko an nunnak tri um cu Chin ram ah atu ah Hakha ah hin kan Chin ram Hakha he Kawl ralkap nih an lak dih hika an uknak zeizong vialte an ser dih ahcun hika an hin hei tlaih lai le a hi hi hi hi lung in hin thri vialte a kan lai khuate khua dang ah miu dang ah kan cawl len zong ah hika a lung ah khan a kal cang ah cun an nung ko lai cucaah cun khulupi ven timi hi a hat a si e pakhat te ka chim cang theo lai tiah ka ruah i ka chim ma chim lo de pathian nih hin minung a sera hin Bawi Jesuh cu Pathian a si. Pathian Bawi Jesuh kha vawlei a rat tikah minung ah nu ah ai lang. Mary ah nu nih a hrin kha. Nu nih a hrin. Mary in a hrin. Virgin Mary nu thiang nih a hrin ti si le nu hrin mi in a chuak. Asinain vawlei cungah minung hmasa bik Pathian nih a sermi Adam kha a nu um lo. Adam mother tiah Baibal ah kawlulun an hmu lai lo. Adam kha nu a nei lo. Hi Pathian nih Adam a ser tikah zeiindah a ser ti cun vawlei a lak a ti. Vawlei kha a lak le mah vawlei cun a ser le thaw a pek a ti. Cucaah Adam hi khoi kan da chuah vawlei na chuak cun len len in a chuak ti cu nihin tiang ah American neighbor pawl nih ni tlaih pengmi ma hai su len a biapitnak hi cu caah cun Chin miphun vialte kan miphun sinak hi kan pa si le kan vawlei hi dakaw kan nu si cu Chin ram vialte kan Chin rampi kan Chin lenpi hi kan nu si cu motherland si cu Cucaah cun motherland in a chuakmi hna kan khualupi, kan laihri a umnak Hakha khua a caah cun kan thi cu kan thi. Cucaah cun atu ah ka chim duhmi cu Hakha kan sungh ahcun kan thi ko cang. Kan miphun a thi lai. Zeitindah kan atu ah khualupi kip an ven lengmangmi an khualupi thih bak an thi colh lengmang ve ko. ramkip hi ṭala kha vawleicung duhṭi ah ka ba sit World War II a ṭhawng bik i Adolf Hitler cu Berlin khua an chuh dih bak ah dakaw amah le mah ai thah kha cucaah cun Berlin khua thongkhat zakua sawmli le kum nga April ni sawm thum ah Soviet Union nih a hmailei in a chaklei in West lei in mahamei tapawng timi America Britain te pawl nih an kulh le pumpi den in barling khuan ban den tikah bunker vawlei tang ai thup i mah lio i amah a congtu ding minung thong hnih ai chiahmi hna i a hong zong pa ta. nepkha an kan kul dih cang chuahnak lam a um ti lo ti cu ti siah cun nangmah tu chuahnak lam brick au vai kawl law rak ka kal tak a si a kal tak tlawmpal ah si ding ai that an duah hitala dong nak mu ka chim du mi cu Berlin khua Berlin khua kan hi ka Berlin khua pi hi German khulupi pi adi ni hi ka di ko chang ati a dih ko vawlei vialte kuk la tat rei ka ser lai vawlei pumpuluk ah a ngan bik ka si lai tiah ai timi pa cu a khulupi in van lak piak ahcun amah le mai that ko a dih cang a ti bak ve cucaah cun kan khulupi halkhan kan lak piak ahcun halkhan kan lak piak ahcun ralkap tangah ralkap kedenh tangah kan um than ko lai lamchi kan si ko lai cucaah cun zei kan ti hnga hakha hi amah halkha kan ti tik cangkan hakha khua rak ummi hna hakha i rak ummi hna minung kan mitthlam a cuan ahcun mah kha cu a palh tukmi ruahnak a si atu ah CDF kenkip lo an um CNF CNA kan timi pawl vialte zong hi a ngaingai ahcun Hakha Army an si di Hakha Army si di cu the capital army an si ko cu khuaveng bak kan si di cu cu ca tu nai kan naupa nih bia chim i Halkha battalion pali um hi battalion te cu Halkha khu chung vennak a si CDF vialte hi a ngaingai cun Halkha vengtu dih ding a si. Chinram vengtu a si. Chinram kha a hmelchunhnak a symbol pi cu halkha a lang. A symbol pi ka halkha a lang. Cucaah cun hmailei ah hmailei kan kal tikah halkha khua chungah hin Hakha e ti um ti ai lo. Chin bak si ko. Mindat, Matu, Kamplet, Thantlang kan i ti mi vialte hi kan a thahri tete kan si le cu kan thahri a vai sawhnak a lungpi cu halkha ci caah halkha kan venmi hi kan nunnak dihlak in ven a hau kan nunnak dihlak kan ven hna hau kan lung chungah halkha kan ti cangkaan a hakha ko chungmi kha lungah chiah bak loin halkha ti cangka chun kan dihlak in national duty ai pe colh kan thuhri ai pe colh kan nunnak thuhri ai pe colh ti kong kan ruah hau cuti kan ruah i kan ven ahcun cu bantuk a vengtu hna cuti ral a tumi hna cu zeitik poah a ṭhawngmi miphun an si peng atu ah Ukraine pawl nih an venmi ka zo ca Taliban pawl ka zo hna u ca Taliban anmah Taliban kha kei ka uar bak hna lo vawlei cungah ka duh lo bik mi mi uknak a tlaitu an si nain an ral tuk dan te ka uar ngai ral an tuk dan lawng ka uar an uknak le an hruai ning cu vawlei cungah finung bik an si sinain America nih Taliban a zohkhenh chung hna cu kan tei lo tin thei le khualeng tate an i thup le an um ko i American nih ralkap nikum ah Okhot thla a van dawh dih ni bak ah an Kabul khualupi an lak ko kha. Kabul khualupi ah khan an dihlak tein minung thong sawm sari an rak i thup cang atin. Kabul ah khan Taliban pawl kha America ralkap withdraw atu an di baka phung tia thong som suri an chuak an nam ko Kabul an tlaih cun Taliban cu Taliban ni tlaih than ko ta Kabul an tlaih i cucaah cun kanmah a tu ah Hakha khua ah a ummi vialte hi mi vialte zong hi Chin ralkap an si i mipi vialte thongkhat zakua sawmli le kum khat thongkuya lese thongkhat zakua sawmli sawmli kum khat kum hnih chung hitala nih London a kah lio ah khan London khuachung ah khin mipi ralkap thongsawm sari an nei cucu meithal an nei lo Cucu an ralkap an rel hna zei bantuk informant an ti trin petu pawl kha cuka ram cuka ahcun Hitler nih bomb a kah le Luftwaffe an ti mi Luftwaffe Luftwaffe bomb ke Air Force nih a kah mi cuka ahcun bomb cu zat a tla cuka ahcun cu zat minung zum lo no cu in cu statistic vialte trin vialte he tiah England uh, Britain ralkap sin an pek heh tiah khoika lo hika lei hin a tla cang hika lei thongpang an i pe dih khakha British Army ah an tel hna ram vengtu national duty bak a tuah ve mi an si cucaah Hakha khulipi um mi vialte nu ngakchia upa tilo nih kha vialte kha kan ralkap hna sinah thawngpang i pek le i chanh le a thli ten meithal an nei lai lo zeihmanh a hau lo an hmurka tein khika khin su khi khi timi an tuahmi vialte kha military strategy raltuk ning a si dih cucaah kha vialte kha ralkap kan si dih ahcun kan khua kan ven khawh lai timi kha cucaah khoven a biapit ning a leng phaw vialte thahri bantuk kan si lungpi kha a cah lonak dingah hal ka khua hi kan zapi in kan ven a hau kan tha chuah ko hau si timi kha ram thok te chim ka duhmi si tampi kai lawng